अहाँ साया ब्लाउज सब सिबै छियै नहि साया ब्लाउज कहाँ सिबै छियै देख रहल छियै अहाँ जे हम घर दुआरि सीब रहल छियै नहि नहि एहि दुआरे पुछलहुँ कि अहाँ सिबै छियै कि नहि सिबै छियै ताहि दुआरे आओर नहि कोनो बात जहन अहाँ एते दूरसँ एलियै यऽ तऽ केओ कहने हैत तखने ने एलियैए तऽ जहन अहाँ देख रहल छियै जे हम मशीनपर मे बैसल छियै तऽ कपड़े सीबै ने घर दुआरि थोड़े सीबै जतेक मोगियाही सामान होइए ने साया ब्लाउज सूट सलवार पेंट ईसभ बनबै छी बुझलियै कनि ई कपड़ासभ देखियौ तऽ बनि जेतै तऽ सभटा सी देबै हँ हँ ला ने ला हैया ला इम्हरे ला ला देखै छियै देख लै छियै कए टा एहिमे बहुत अछि बनि जेतै सभटा बनि जेतै किए ने बनतै सभटा एखने चाही अहाँके एकटा दऽ दै छी ताबे जरूरी अछि यदि तऽ आ ताहिके बाद फेर बादमे दैत रहब सभटा ब्लाउजमे गोलके बटम देबै हुक नहि देबै बुझलियै हँ हँ ठीक छै ठीक छै दऽ दे एकर ब्लाउज तऽ सीब देलियै मगर एहि रङ्गके तऽ बटन पाँचटा छओटा छैहे नहि जे हम लगेबै आब की करबै आ ई डेलीके कस्टमर छी नहि जे एकरा लए हम बाजारो जायब ई जतेक सियाइ नहि देत ताहिसँ बेसी तऽ हमरा किराया लागि जायत तऽ आब की करू आइडिया एकरा ने हम ब्लाउज तैयार कऽ कऽ ककरो दिया पठाइए दै छी एक दिन तऽ आयल ई पूछैत पूछैत आब ई डेली डेली थोड़ी ने ई फेर ई ब्लाउज लऽ कऽ वापस आयत वाह इएह काज कर आइए हमर एहि ब्लाउजके अहाँ सत्यानाशे कऽ देलियै ने एतेक दूरसँ हम केना एलहुँ हँ से हमही बुझैत छी हँ आ से कहू जे अहाँ एहिमे सभ रङ्गके बटन किया लगा देलियै यऽ केहन लगैत छै से कहू तऽ हटा दियौ हुके लगा दियौ एहिसँ नीक नहि हम पहिरब एहन ब्लाउज हलियै की भेल ला देखाउ पहिले अहीं देखाउ देखाउ की भेल आइए एकटा बात कहू तऽ अहाँ पागल तागल छियै की आँय अहाँ अखन अहाँ बाजारमे देखियौ ग जे एकरा ई कतेक एखन फैशनमे चलि रहल छै बुझलियै एकरा कहल जाइ छै मल्टी कलर बुझलियै आ ई ब्लाउज अहाँ कोनो साड़ी परमे पहिर लेबै तऽ बड्ड नीक लागत मल्टी कलर बुझै छियै ने पुछियौ अहाँ लोक सबसँ आइ एखन बाजारमे खूब चलै छै एहि ब्लाउजके अहाँ कोनो साड़ी पर पाँच छओ रंगके बटन अइ तऽ कोनोपर पहिर लेबै तऽ चलतै बुझलियै आ आइ दिनसँ हमरा माथा चटै लए नहि आए बुझलियै कतहु आओर सिया लेब ब्लाउज एहन एहन यदि ग्राहक आबि जाए ने तऽ हमर तऽ माथे खराब भऽ जायत नहि नहि रहऽ दियौ कोनो बात नहि अहाँ तऽ टेलर छियै ने अहाँसभ तऽ नवका नवका बात बुझैत रहै छियै ने अहाँ जानि बुझि कऽ थोड़े ककरो कपड़ा खराब कऽ देबै रहऽ दियौ हम पहिर लेबै बड़ सुन्दर छै रहऽ दियौ